ne saa nnipa korɔ. Yoo Ghana adehyeɛ mekyea mo nyinaa mema obi biara adwo yɛfrɛ me Nana Ahokyere Mboafoɔ spiritual bulldozer saa na dodoɔ no ara frɛ me guy name amanfoɔ de ma me no no na kakra a mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛman wei mu baabi aduru no mom yɛnhwɛ ne yie ɛdeɛ nti a meka saa ne sɛ Metaa tena atesɛm ho hwɛ programs bebree. Bere bi a atwam na meyɛ movie director. Mayɛ nnwuma bebree. Me a megyina hɔnom no, sɛbe deɛ Nyankopɔn pɛ na ɔyɛ. Megye Nyankopɔn di. Megye Yesu Kristo di. Na megye Twerɛ Kronkron mu nsɛm biara di. Bible ka asɛm bi, ɔse, Monnua dua no nyinaa, monyɛ nnua aduaba no nyinaa mmom, na twabere no duru a, yɛbɛhu deɛ ɛyɛ papa deɛ ɛnyɛ maame bi wɔ tv so ɛyɛ tender tv yɛfrɛ no agradaa ɔyɛ kɔmfoɔ ɔno ɛseɛ meme deɛ mempɛ sɛ nka mɛka nsɛm mu bi bebree nanso deɛ ɛkɔ no ɛsɛ mema ghanafoɔ hunu deɛ ɛkɔ maame wɔ ɛberɛ bi atwa mene mu no na hyɛ aseɛ ɛwɔ berekum abɔnten so boroma mu because ɔna mewɔ sisi papa bi a ɔbɛtena berekum kato a nnɛ ɔte Kumase, yɛse yɛfrɛ no Komfonanshin the second. Wɔ no, na ɔne saa maame wei na na ɛnam, na ɔyɛ a young girl. Ɛno akyiri no, me ankasa a me ne wo kasa yi, meyɛ Kune Kɔmfoɔ. Ɛbɛyɛ den. Maame no sɔre a, wɔse n'ano mekɔtee sɛ wɔse ɛyɛ ɛɛ Reverend Ɔbɔfoɔ. Ɔbɔfoɔ agye ne sika. Ɔbɔfoɔ de sɛbi kama na ɔbɔfoɔ akɔfa obi de no aba wura TV so ama no abɛnom wii. Na nipa no bɛnom wii no, ɔreka ho asɛm sɛ ɛyɛ nnaadaa, ɛyɛ planning ɛfa nipa no kɔtena wo TV station ɛka ma Ghanafoɔ nyinaa te. Ɔbɔfoɔ mo na ɛsuro wo because adwuma a woyɛ no ebiara na ɔbɔfoɔ mo yɛ. Wo agradaa wo. Ma menka asɛm nkyerɛ wo. Ghanafoɔ na ɛsosɔsosɔ wo so na yɛhunu sɛdeɛ woteɛ. Na wo ne wura bi ɔbɔfoɔ ne asɔfofoɔ no a woka wɔn asɛm no nyinaa moyɛ baako. Moyɛ nnipa nyinaa baako. Obi nkyɛn obi. Mereka nokorɛ akyerɛ wo, ɛyɛ wo ɛna wo ankasa wotumi bɔ paa because me meba mesi so bɛpem nna a mekɔ me mfie aduanan a mewɔ mi mehu sɛ obi akɔgye sikaduro a nipa no yɛtwa n'anim aba kasafidie anaa tv so da wokɔgye sikaduro na yɛde tv ɛɛ eh, kamera ato so yɛ video yɛtwa wo Na amansan nyinaa ae, sɛ ɛnyɛ Nana Agrada a, anka mente sɛdeɛ metie, Nana Agrada na ama masɛ bi, eti tutu mirika na bra Nana Agrada hɔ. Ne nyinaa yɛ nnadaa, na me deɛ ɛyɛ me ya kakra ne sɛ, yɛn nua bi movifoɔ bi, movifoɔ bi a ne yɛne wɔn twa sini, a nnɛ wɔn nyinaa agyae sini adwuma no akɔdidi saa nkurɔfoɔ bi mu sɛ akyi, na yɛte TV so na yɛyɛ campaign ma saa nkurɔfoɔ no, sɛ Kɔmfoɔ Asumasi, waben, bra no hɔnom, wobɛnya sika, wobɛyɛ sei. Nana Agrada ɔnyɛ kɔmfoɔ, meka kyerɛ atiefoɔ, Ghanafoɔ nyinaa ma obiara te pɛn nnɛ sɛ me Kunde kɔmfoɔ na mekasa sɛ kyerɛ me din paa de Kwabena Kunde. Wɔnyɛ kɔmfoɔ wɔ Ghana ha. Ɛyɛ nada adwuma na wɔyɛ. Monyɛ example bi te sɛ yi, ɔmo a mbɛgyina TV so nyinaa kasa anyɛ Nana Agrada a, anka mente sɛ deɛ mete a megyina hanom nnɛ yi. Ɔmo nyinaa yɛ ne nkoraa. Adwuma no a ɔbɔfoɔ mu hyehyɛɛ bi kɔ gyinaa asɔredan mu ne Prɔfɛt Aburuku Aburuka no kɔ yɛeɛ no a ɔno te radio so ne TV so a ɔɔka no. Ɛyɛ saa adwuma no ara bi na na Agradaa ɔyɛ. Wɔtumi twa prɛntɛkiti deɛ obi kɔ gyina aburokyire sɛ ae nipa no ɔkɔyɛ adwuma no maa no aburokyire ɛna nipa no ɛɛka ho asɛm ana nipa no ɛɛbɔ ho dawuro akyerɛ no. Maame sɛ wabea. Obi a ɔwɔ aduro, aduro na ɛtɔn no, ɛnyɛ ɔno na ɛtɔn ne ho. Meka kyerɛ wo nɛ, yɛyɛ me me me papa mo ne yɛ nana mo a mebɛto wɔn tena wɔn kita aduro no. Obi a nkɔ TV so nkɔ radio so da. Ɛnso wɔn gye din akɛseɛ. Me me papa Doho Breku Napa obi a ɔtumi yɛ sika duro ma nipa di yie a na me papa yɛ number one. Mebɔ me papa din kyerɛ wo sisi abo sɛ obi a ɔnim papa wɔ biara bɛka sɛ ɛnokorɛ deɛ aberanteɛ ne kɛ nokorɛ. Nanso wɔmfa nhoahoa no kɔpem sɛ ɔfiri mu a nnɛ me na medi adeɛ. Na meka ama wo agradaawa te sɛ wo tumi no a ɛkita wo no kora, hefa ara na wofaa no? Na ano wo se ɔbɔfoɔ nkoraa adidi w'atam. Ɛti wakɔyi nsa ɛrebɔ dua abɔ ɔbɔfoɔ dua, afiri wo abosom akɔfrɛ breku ne mesrɛ wo, na na agradaa tie me yie paa. Sɛ wofrɛ wo abosom na ɔbɔ dua frɛ fa bɔ dua, na mmom ɛnkɔfrɛ breku ne, na breku ne deɛ ɔdidi agorɔ bɛma w'anim agu ase. Because breku ne ɔmpɛ nnaadaa, ɔmpɛ ntorɔ. Me mewɔ mpoma mu ha, nnipa bɛyɛ sɛ nnum eh, anaasɛ nnipa bɛyɛ sɛ 15 ɛna afiri wo asoɛ aba me nkyɛn sɛ wɔn hia mmoa na wɔn bɛtua sika mma wo sɛ wɔn hia sika firi na wɔagye wo sika no firi wɔn nsɛ na wɔakɔyi loto namba wɔn sɛ wɔn nkɔ gye ntwa wɔn twa loto namba na ammɔ a ana nipa no kɔ atumi kasa na na nyɛ loto nti na mebaeɛ o na ɛyɛ sika nti na mebaeɛ wotumi ma wɔbɔdi gaasefoɔ hwe no ɔbaa bi bɛtua sika 500 million ɛde ma wo nana agradaa wɔ wasoɛ a woyɛ nansa a nka abra ababaawa no kɔfa amatuo ma ɛfiri Kumase de ne baa w'aso ɛhɔ sɛ ɔbɛgye ne sika woma wo body gas hwe ababaawa no ma ababaawa no ne ne body guard no nyinaa ma ababaawa no dwane gyaa na ne baa ketewa ma boy no a body guard no ɔfa ne ma n'ani yɛ den na ɔtumi fa abɔfra no dwane firi fie hɔ nom wote Ghana ha ɛna wonni tumi ɛna wodi nkurɔfoɔ ɛna wodi tu sa wɔ asɔfofoɔ so asɔfofoɔ no nso a wotu wɔn nsa no nyinaa wo ne wɔn nyinaa yɛ adwuma baako wɔn hyehyɛ adwuma ɛna wɔn de yɛ dada nkurɔfoɔ na wɔn de yɛ sɛ wɔn yɛ miracles tumi ni obi mu saa na n'agrad awoteɛ bishop a wode w'asɛm akɔ no sɛ ɔwodi ɛne ne manager atam yi na n'agrad a meka ama w'aso ate nnɛ bishop wɔnyɛ wo hwee asɛm a bishop kɛn wanka bɔne ɛyɛ tumi a wonni tumi biara yɛ sikaduro na wagyeɛ ɛna wowɔ de afra w'adwuma no na woyɛ na ama wɔnyɛ sika de abie akɔbie tv station ɛna wafa mmarima bi abɛgu so na wɔn nso didi nkurɔfoɔ atɛm na sɛ nana agrada wo sɛ woyɛ kɔnfoɔ ampaampa na wonim amammerɛ a wontumi mma wo nkora mɛtena tv so ɛndidi obi atɛm na kyɛ sɛ wonyɛ kɔnfoɔ sɛ wo sɛ woyɛ kɔnfoɔ paa deɛ a ghanafoɔ nyina ntie ne yie asɛm wei nyina yie me nana wo kyɛ mmuafoɔ me na mɛkasa asɛm wei Sɛ wose woyɛ kɔmfoɔ a wotumi a, wonkɔ nkɔfa wo mma wo nkora mmɛtena radio so anaa TV so ɛmfrɛ. Hwɛ, mode Ghanafoɔ monhwɛ nneɛma bi so. Agradaa no ne program no a ɔyɛ no nyinaa no, ansa na obi bɛfrɛ no, na ɛyɛ ɔno ankasa ne nkora na afrɛ. Wo deɛ, asɛm a meka yi, obi nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtrae sɛ ɔbɛfrɛ Agradaa ne program no bi sɛ ɔrekyerɛ n'adwene, na nnipa no nka ho. Hwɛ sɛ wobɛnya a wobɛhunu. Wonnya agradaa mfrɛ no da. Wobɛfrɛ biara no, namba bi gye. Ɔno ara ne nkoraa no na ɛyɛ saa adeɛ no nyinaa no. Ɔmo a wɔde kaa Kwasi hɔ no, n'agradaa ma yɛ sika, me de madi yie, ne nyinaa yɛ ne nkoraa. Asɛm a meka, Ghanafoɔ moma mo ani na hɔ. Hwɛ, instance money biara nni wiase. Fa 20 million bra, wobɛnya wo deɛ, 5 million bra, wobɛnya wo deɛ. Ebi nni baabiara. Ɛyɛ nnaadaasɛm. Ghanafoɔ momma. mo ani nna hɔ. Na Nana Agradaa ne na Reverend ɔbɔfoɔ no asɔfofoɔ a wɔatu wɔn so sɛ nyina wɔn nyinaa yɛ adwuma baako. Wɔn nyina adwuma baako na wɔyɛ. Me, menni sika ɛna me ho so nkyere me. Na me nso menkaa sɛ obiara mfa ne sika because asɛm a meka menim sɛ Agradaa wote a wobɛtena wo TV no so hɔ no ne wo nkoraa no, mmarima nkwabrane no a wɔatɔ ama wɔn adi ama wɔte hɔ regye me no, a wɔdidi nnipa atam sɛdeɛ wɔn nwene sɛ mose mote abosom ho na mogyɛ moyɛ saa ade no deɛ ɛneɛ na nyɛ bosom ho na mote. Sɛ mose mote bosom ho paa deɛ a, na deɛ mote TV so yɛ de, na ɛnyɛ bosom ho na mote. Sɛ mose moyɛ asɔfofoɔ paa a mode Nyame asɛm na ɛyɛ adwuma na moko deɛ a, na ɛnyɛ asɔfodwuma na moyɛ. Enti mene sɛ Nana Gada wote a, sɛdeɛ wo afa so a woyɛ Bushop Lumba wodi n'atɛm di ne manigya atɛm no, saa ara na wobɛdi me Nana Ahokyere Mboafo m'atɛm. Na me mmom deɛ, sɛ wose wowɔ aduro a, aduro nkyere damfoɔ. Na wobɛhunu sɛ sɛbea nyɛ ado, deɛ meka no nso yɛ nokorɛ. Ghanafoɔ mema mo so few minutes bi, so years bi, ɛnni years, mobɛhunu sɛ Nana Grada n'anim bɛgu ase totally. Deɛ ɔyɛ nyinaa yɛ pran work, ne nyinaa yɛ adwuma. Deɛ abɔfoɔ no yɛ bi a ɔno tumi tena ne TV so kɔfa nipa no bɛtena hɔ ka no, ɛyɛ the same na ɔno so yɛ. Ɛyɛ the same program na bi na nagrada yɛ. Nti nagrada me ne n'ahokyɛ mbɔfo. Mm. Papa ya bɛka ne deɛ. Wabɛka ne deɛ na anim sɛ ɔ kɔnfɔ agrada ɔnyɛ hwe. Wonu deɛ nti ɔnyɛ hwe. Sɛ ɔwɔ 500 million. 500 million no. Na atam kɔ sɛ ɔkɔpɛ sika sɛ ɔnim nyansa. Ɔba sɛ me koraa na ɛnyɛ wei no ho na mekɔ. ɛna kɔnfɔ agrada abɛdi atɛm awia no na ɔsan adi atɛm anwummerɛ no a ɔmaa no nkoraa ne kwan a tv no nyinaa ɛyɛ yɛn a at ɛyɛ ana meda awurade ase sɛ kristo ɔtumi ma mmerɛ na wasua adeɛ a na wayɛ adwuma paa ɛberɛ duru no wɔyi wakyerɛ a na wafa kwan bi so ma ɛnɛ kɔnfɔ agrada ɔnso ɔno wɔni sponges sɛ ɔnti wɔni obi advert a ɔbɔ ma no Ɛna awurade se kwan a ɔfaa so pɛw sika no yɛ kwan bɔne, ɛyɛ sika fi. Saa platform kɛseɛ no a wanya no berɛ aduru sɛ mepɛ sɛ ɔde pagya me ba bishop ne ɔhene ba sɛ w'abonsu momfa mmɔ wɔn ho dahuro. Na ɛna ɔsɛ the whole day na ɔde bɔɔ saa dahuro no. Ɛno a ɔde me picture bɛto abɔnten sɛ eh, menim nea ɔpɛ so ɔkyɛ but metie mu yie na mehu sɛ sɛ ɔpɛ so ɔbɔ matwofoɔ wɔ Kumase paa but ɔmo nim me because of akɔkora no a meyɛ no. gyina kwan a wɔfa so di picture no akyi because ɔsɛ suro sɛ Asantefoɔ yɛ smart wɔn a wɔde sɛnde obi wɔ phone so a wɔn de bɛkɔ akɔyɛ evidence deɛ ɔfa ne TV nso asɛ wɔde me na ɛkyerɛ na wɔde akyerɛ wɔn mahunu na ɛno nyɛ masɛm nti na nam anyɛ me ka mpɛ sɛ wɔn ahu me paa sɛdeɛ me tie yie because ayɛ mɛ sɛdeɛ na meyi me ti nyɛ saa na meyi ne nadi saa picture na ɔde kyerɛ koraa ɛma wɔn a wɔbɔ wɔn paa ne nhu me kakra mpɛ sɛ meka yɛn sɛ wɔyɛ boni ayɛfoɔ Na Ghanafoɔ mpanyinfoɔ bi no ahemfo bi frɛfrɛ wɔn fa mpanyinfoɔ yɛ tie no yɛsrɛ wɔn nsosɔ so me se mate ɛna me sɔ wɔn kotodwem sɛ wɔn ma me nka me last nea enti ma me ka me last no yaa na wɔn se me kotu bible no nti ni kwan sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a me fii ba wɔn ntie nea awurade kan ɛna verse yi wɔn ntwerɛ ntoɔ na wɔn wura mfi da Proverbs 26 verse 4 ɔse emua ɔkwasea na gyi mi sɛm ho hmm. na wɔanyɛ sɛ wɔn no Na afei Proverbs twenty six verse five no nso aka sɛ, Bua ɔkwasea, na di ne nsɛm so, na wanyɛ n'ani so sɛ ɔyɛ nyansafoɔ. Enti ɛtɔ mmerɛ bi a adeɛ no si a, na wayi w'ani kakra sɛ nea womfa ho ahwɛ sɛ nipa no bɛsakyera. Ɛrekɔba sɛ nipa no nsakyera n'adwene da a, na Bible no aka kyerɛ sɛ nea afei deɛ bua no, na ɔhu sɛ nneɛma a ɔreyɛ nyinaa ɔnyɛ nyansafoɔ, na wo ara na wompɛ sɛ wobɛfii no. Wote aseɛ? Ɔn sɛ bere bi obedii m'atam bɛkaa sɛ m'adwumawura nyi m'adi na ne sika no a wɔde tua me ka maa mɛsosɔ so. Wadidi aboro so ara. Afei no mahunu sɛ pap maame no ɔyɛ boniayɛfoɔ because na wonni TV station. Wobaa Kumasi de w'advert bae stations ɛwɔ Kumasi anyina obi anyɛ because wɔn se akɔmfosɛm wɔn mpɛ. Ɛna amankwaa hunu sɛ wiase no a yɛteɛ no Awurade wɔ kwan a ɔfa so pɛgya obiara, ne mmerɛ so na ɔsɛ ɔbɛgye nnipa no sɛ ɔbɛgye no, nti saa nyiyimu no ɔnyɛ. Ɛna aba amammerɛ mu koraa na nkan tete no koraa na akosomsom wɔ hɔ, nyɛ ɔno na ɛbɛsi ano kwan, ɛna ɔmaa wo platform. Na ɔno koraa na ɔnim sɛ ɔyɛ azaa sɛ ɛno na ɛnɛ wanu ne ho, ɛno na wasu saa akɔ ne kotodwe anim abɔ Awurade mpaeɛ sɛ ɔmfa ne bɔne nkyɛ no, because na ɔnim sɛ ɔbɛyɛ azaa. Ba wokae sɛ ɔkaa sɛ amankwaa na ɛde no kɔ abrokyire for the first time. Meba mewɔ fase. Na ɔse ɔnim sɛ ɔbɛyɛ azaa, ɛno na ɔdi ho yaw nnɛ.

Adwumawura a ɔboaa no ma no yɛ advert nyaa sika, wanyi no ayɛ. Ɛnna n'adwene yɛɛ no sɛ, Sɛɛ TV no, wɔn a na wɔwɔ so na ɛma TV no anyini. Nti wɔbɛsesa wɔn nyinaa kɔ, na wɔbɛfa akuma ase, big aquates, fa mistɔ dame mu, sesaa wɔn nyinaa sɛ TV station a ɛmaa no platform ma no nyaa sika no, wɔregu no. Ɛnna Awurade se, Sɛ obi yɛ ɔpapa a, yɛmfa bɔne ntua no ka. Ɛnna ɔtoo ne bo sɛlɛtee ne mma bi te sɛ me ne wo yɛ ɛteɛ yi, sɛlɛtee nkurɔfoɔ bi kaa no, ɔde nyansa wura tire no mu. Ɛnna Abba yɛ extra work ama no aboro so. Ɛnna Agradaa nte ne ho ase na abɔ ne dam. Ɛnna wɔn a wɔkɔɔ hɔ nso hunu sɛ dabi, nea Agradaa yɛ no, wamfa kwan pa so. Ɛnna wɔn nyinaa kɔpɛɛ sika kakra a wɔde bɛyɛ wɔn business, na wɔn nyinaa gya ne hɔ kɔ. Ɛnna nnɛ kɔmfoɔ. Sɔfo maame, presenter, ɛna ate TV soɔ. Ɛna ɔfa ne ways and minutes biara sɛ station ne bɛkɔ soro. Wote asɛm no ase? Eti ɛwɔ so ɔde di atɛm na ne station ne puro mu. Because ɛda fam. Na wadi atɛm na bi ɔde bɛfa biara ɔhete saa. Wɔhu sɛ ɔfaluma deɛ ɔka na nipa pay attention. Ɛna ha na ɔde abɛwie. na yɛ na meda nyame ase sɛ nyame asa ama no agyene ketewaa bi mm. a ɔyɛ program yi ano aborɔko ne lie na ɔno ane ma no ɛfrɛ mm. na sɛ nka ɔgya yɛ atom a mm. na ɔbɛhu sɛ ɔte ɔno ane kasa fidie so but ɔma no kɔn dɔ ɔmo wɔ fa na ɔmo kasa atia no but ɔnyɛ ne saa nyame ka kyɛ kɔmfo agradaa ne sɛ Wɔde afa baabiara adi nkonim, na na ha no yɛ nkuguo. Ɛberɛ aduru sɛ Awurade regu n'anim ase, but ɔnwuruiɛ. Ɛfiri nnɛ rekɔ, deɛ ɔbɛka biara na wɔbɛsosɔ so. But mehyɛ no bɔ sɛ every week biara, mɛyi nnipa a wɔagye ne sika adi apue abɔnten. Mewie de number bi ato dwa. Wɔn a berɛ bi wɔfrɛ me a, me, mese saa numbers no nyinaa nsan mfrɛ bio. Mema wɔn saa platform no. But, but, Every week biara, but, ɛyi, na mɛkyɛ nnipa baako a nkurɔfoɔ wɔbu no. ɛrebisa sɛ, na na ɔse ɔde ne sika na etua ɛka ɛna na mpɛ sɛ me clear biribi ɛɛ wo bɛbɔ advert na wotua ɛka sɛ ɛpa plus wo bɛbɔ ɔmo advert yi na wo bɛbɔ advert a ɛno nkyerɛ sɛ wo na ade sika ma ma afei kɔ nfa bi adaase wo wɔ sika abira na ɔnfa nkɔ aburokyire mm. bira na nfa nkɔ aburokyire na afei deɛ ɔpɛ kwan atu a ɔkɔ a ne yɛ refuse no mm. wɔduru airport wɔn sɛ wɔn ne ho yɛ wɔn tan kɔ wɔn apam no mm. Ɛde saa na ɔbɛhunu adwuma wura sɛ ɔdeɛ ɔtu kwan dodo kwan bɛn na ɔfa so. Ne nyina akyi onea ade ayɛ ne nyina akyi anyɛ ne ya ɛna ɔno ara san yɛɛ ɛfaa kwan pa so ana akɔ pie UK na abaaɛ ɛna ɛbiee saa chance no maa still a saa nipa wei ne ho yɛ wɔ he ɔtraa wei sɛ minutes biaa pɛ sɛ ɔhu kwan a ma nkwaa fa so nya ne sika. So wote ase? But wiase sɛ wonkura ahobrɛaseɛ su sɛnea wommrɛ wo ho ase yi na wommu nnipa. Awurade asɛm koraa sɛ ɔbaa brɛ wo ho ase na wo kunu nti menɔ wo. Nti onipa wo kura ahobraseɛ na ayɛ ɔbaa ɛna mɛɛma dɔ woɔ. Baa so saa ahobraseɛ no nni bi. Ɛna ate wiase na apɛsɛ kyenkyeraa da nneɛma nkɔ yie ma wo. Sɛsɛ neɛ nti a wayi ne nkora nyinaa adi a ɔmo agya gya ɔnya sika ntua ɔmo. Ɛnora guy ɔmo a na ɔmo kasa ɛnora no ɔho me na kɔmfo agrada ho nye me he. Wɔno wo abranteɛ no ɔho. Sɛbi ebia nka woyɛ te sɛ ebia amankwaa Kaa bi a me do Nyame. Ka ɛbɔ ani bɛgye paa wate ase o na wiase wo yɛ biribi a na wadwene ho ahu sɛ ɛyɛ asɛm na aba nnipa ne mɛkaa ho ɛyɛ biribi na asie wo ntii mu na wo didi nnipa atɛm ba ɛbɛ yɛde bɛdi no. Ɛna m'adwuma wura frɛ me na ɔse mɛ nkɔ so sɔ so but ɛberɛ bi atwam na ɔse me nyi wadi because of na akatua no nti nti mede tumi na ma ho wo so yi na bi yɛ sɛ ma yi a agra dɛ de yɛ mmɔ na advert bi mu. adwuma mu mpanyimfo a wɔwɔ nyinaa, yɛde saa tumi ama wo a mahu sɛ wɔbɔ agradaa yi, mayi wo so adi. Agradaa mayi no adi. Wɔmfa n'advert nsia biom. Wɔpaw ma no agye ne promo no na wɔmfa nkɔ. Ɔno ɔnsoma koraa no, ɔno ara so ɔba Asantema mu anyɛ papa ma no. Nti deɛ ɔnsoma na ɔmma gye ne promo ma no. Yɛmmɔ n'advert biom. Sɛ ɔno na ɛtua yɛ ka a, ɔnhwɛ sɛ yɛntumi ntua yɛ ka a. Na afei wɔbɛgye TV korɔ no a Agye din no a ɔbɔ pro ma yɛtie no ama nkurɔfoɔ abɔ ama no anya sika bio ɔbɛgye paa na meka kyerɛ ne pɛn so sɛ deɛ ɔbɛba abɛka biaa me mensosɔ so bio but every week biaa mɛma ne nipa wagye ne sika pɛn mewie de saa namba no ato gya ɔmo mfrɛ no ɔmo mmra na menyɛ obiaa interview mɛgye obiaa sika ama no Mebɛgye obi a sika ama no, me namfoɔ sogyafoɔ bi afrɛ me sɛ ɔmo ayɛ krado fɔ, maame no ho yɛ ɔmo ahyi, but na ɔmo nnya obi a ɔbɛyi n'anim, nti mayɛ no, meekɔ hɔ koraa ɔmo bɛdi m'akyi ne makɔ, nti wo a wo sika wɔ ka mu biaa mede number no bɛto dwa. Mo koraa mo ma me adwuma number bi na nka ɛnyɛ ɛyɛ Vodafone line no, Vodafone line yɛn no, fa nto so, wia ne deɛ ɛneɛ no, ɛyɛ a fa to so mo a mo, ɔmo mfrɛ me, wɔ asogyafoɔ, ebi wɔ Sudan, ebi wɔ Kumasi, Ankranfoɔ asogyafoɔ bi afrɛ ɔmo sɛ but ɛyɛ ɔmo one thing ahyi, ne sɛ ɔho, yɛ a na nneɛma bu a yɛ na ne yɛ nso so, sɛ me awia na nkorɔfoɔ ba sɛ maame agye sika, but the way a yɛne wo ti nti no, yɛkataa nneɛma so. do before kɔmprɛfoɔ no aba mu mempɛ ɛnyɛ polisi na wakɔ bribe wɔ mm. nti me ne ɔmo nyinaa bɛka me amɛdi anim sɛ sɛ mm. ghana mɛnya asogyafoɔ koraa mebɛsrɛ ɔmo yie sɔfo koraa wonyɛ papa saa yɛbɛbɔ asɔɔ dɛ mu mm. yɛameɛ ne amerɛ ɔmo sɛ nneɛma yɛagrada gya asaa ne yɛ na afei nso so awurade sɛ woware a wone wokura bɛyɛ honam baako mesrɛ wɔ ne deɛ mu akasa Sɛ ɔno kura yɛ honam baako a wo kunu ntumi nyɛ sɔfo mma anyɛ kɔmfoɔ ɛnyɛ possible saa adza na mpɛ sɛ mo yɛ no mo nyae kɔmfoɔ agra da ahunu sɛ ɔbɔfoɔ mo make money ɛna ɔpɛ sɛ saa money no na ɔmake bi nti na wastate twa ɔmo gu ɛna obi asɔre de ama ne kunu nti ɔpɛ sɛ ɔtwa ɔmo gu a na ɔman no bɛgye ne tum sɛ sɛsɛ deɛ maame no asakyera ɔka nsɛmpa Enti na n'ano ɔkaa sɛ bonsam nni tumi bio. Na ɔhu sɛ bonsam nni tumi, na da so te akɔm ho. Adɛn na ɛne wonnyae nkɔsom? Enti wɔyɛ saa, na ɛsɛ sɛ wɔagye no adi. Wɔgye no di wie a, wɔse masakyera, na ɔne ne kunu akɔ starte asɔre no. Na afei ɔbɔ fam a otwaa wɔn guiɛ no, wabɛyɛ the same work. Strategy a wɔ use no no. Nti mpaatɔ wɔsakyera a, montwɛn ma mo ara mo sɔfo bi mmɛka nkyerɛ, Awurade Nyankopɔn no ara mmɛka nkyerɛ wo sɛ maame yi wasakyera. Ɛnsi n'asɔredɛm hɔ. Ɔnyaa nsakyera. Ɛbɛsi nnɛ so, ne kunu de, ɛde n'abosom no na ɛhyɛ nkɔm. Abosom no na wɔde hyɛ nkɔm. Yɛka kyerɛ no a, na wayɛ dɛ akɔka, na afei deɛ wɔde ahyɛ nkɔm. Enti no, wɔnhwɛ no yie na ɛmmoa. Ɛnna n'abosom dan no nso na sɔfoɔ da. Wei nyinaa yɛ papa. Abosom dan no, baabi a efie na n'abosom wom na wasi fie no, ɛhɔ na ɔne ne kunu kɔda. Wei nyinaa, asɔfo mu a woda abosom fie, ɛ, ɛ, ɛyɛ papa. Ɛnna ɛyɛ se guy bi a na ɔte hɔ, ɛyɛ sɛ ɔyɛ movie producer. Ayi, wɔn deɛ wɔagyini gyaa no. Mempɛ sɛ mɛ use word a ɛyɛ atomgye saa, ama yɛn no, wɔagyini. Ɔtetee ne kɛtrɛma so, ɔdii aduro mmere bi a atwam hɔ. Nti ɔba wo nkyɛn a, ɔnse n'anim nyɛ duru, nti ɔbɛpɛ kosi a ɔnya bi. Baase still na. Nti ɔtetee ne kɛterɛ mu ase wɔn. Nti ɔba a, ɔbɛka a sika a ɔbɛka biara de ama no, baa de ma no so, ɔnse anim nyansa wɔn, na wagye hotel. Sinifoɔ anim no eka wɔn se wɔn ani agye paa, na wagye hotel wɔn, hotel no a ɔbɛgyeɛ no, mmaa mmiɛnsa na mo gum, na watete saa sika no abɔ adi na ɔne mo deda. Saa, nti wammɔ bra, na agya ne nsa aweɛ, nti na ɔnyaa platform a ɔbɛnya sika adidie no, wɔmfa nyɛ papa no, agyimii saa.

wontumi mmie wo line ntom top gay nso si menyi nadi mayi nadi top gay nti mayi agrada adi wamoɔne nye apam no hello good morning yee agrada wɔ kunu ah wɔnyɛ asɔfo bi a Mm. Oh. What's it?

Na mepaakyɛw, morning. Mepaakyɛw, ɛyɛ bishop, ɔyɛ one, ɔyɛ one. Na agradaa me ma no kosi 2020, animguase a ɛbɛka agradaa no n'asɛfoɔ no, ɔntumi nsom, efisɛ ne program no a ɔreyɛ no nyinaa, adaa na ɔreyɛ, na woka no koraa a, agradaa sɛ nyɛ nokorɛ na ɔka. Bishop, bishop, agradaa, ɔntumi nyɛ ɔhwee, woyɛ number one, one, one. Okay. Okay. Hmm. Ɛyɛ asɛm o. Ɛno mba bɛyɛ life awie. Hello, good morning. Pakyɛ odin baabi afirifi. Pakyɛ ya no apagya voice kakra wa ɛ. Yɛfrɛ me Kwame. Mekasa firi Sampɔre. Hmm, yɛnkɔ. Ɛgyinaa sɛ mebɔ bushap. Bushap nti na meflɛɛ. Mm. Ɛmi gyina ha ɛka na mese saa gradaa so wɔ mmarima a wɔn bra sa nkɔre. Ɛbɛhyɛ ne mmarima a meyɛ akwa n'akyi. Ne akɔ abɔ mpopo akɔ maame no ama no.